Two gist land this week wey go make you laugh and shake your head at the same time. One BB Naija star wear red costume go AMVCA red carpet and Guinness World Record sef notice am. Another man wey used to dey ask Naija people who wants to be a millionaire just discover say im own wife bin dey find answer for another man bedroom. Come make I break everything down. First story and this one go make you laugh and respect the woman for the same time. So AMVCA twelve hold for Eko Hotel Lagos for May nine twenty twenty six and as usual celebrities come out with their finest outfit. Funke Akindele dey shine, Mercy Eke dey glow, everybody dey do their best for the red carpet. But then, Queen Mercy Atta walk in and the whole place stop. Queen arrive for AMVCA dressed in one full costume full of bread, some wey resemble agege bread. The dress go viral immediately. Videos from the red carpet show her where she dey adjust the costume as she dey talk with other guests and as she dey pose for photography. um people begin react everywhere some people dey laugh some people dey drag her some say she don disgrace herself but queen no send anybody she explain herself clearing she write AMVCA twenty twenty six ready I come as an entrepreneur who runs a bread empire. She no dress for fashion, she dey advertise her bakery business for the biggest entertainment red carpet for Africa. The woman use AMVCA as her free billboard. And you know wetin happen next? The plan work because within days, the whole world begin dey talk about Queen and her bread. Branding experts begin dey praise her, entrepreneurs begin dey recreate the look with AI, international blogs begin dey cover the story. Then the biggest validation of all, Guinness World Record comment for her Instagram video. Dem write, Well, we do have a record for the largest cake dress. um just like dat guinness world records dey hint say queen fit attempt a world record queen see di comment and she reply immediately she write hello at guinness world records i see you in di comment section di woman dey ready wella

So dis woman wear bread, pipo dey drag am online, she get notice by Guinness World Record and she propose new business idea for AMVCA all for one week? Dis na marketing genius o or na madness? You go decide o. Anyway, by di way, di current Guinness World Record for largest wearable cake dress na one three one point one five kg set for Switzerland for twenty twenty three. If Queen fit beat dat one wit her bread outfit, Naija go enta history book again o! Hmm, make we enta di second story, dis one no funny at all. So, Frankie Doho, the legendary host of Who Wants to Be a Millionaire Naija, the man wey ask Naija people questions for years, im wife don become the biggest question for 2026. Who sleep with the wife? First, make I give una the background. Frank Edo bin don marry two times. Im first marriage to broadcaster Caitlin Obiang end for 2010. After seven years, im marry again for 2013, dis time to Sandra Onyenucheya and dem get children together. But for June twenty twenty five, Frank announce publicly say di second marriage don end and im no give reasons so for dat time pipo bin sympathise wit am and im move on but just dis week evritin burst open Frank go for X wey be Twitter and im post about infidelity, e warn men say if a wife cheats and she asks her husband to forgive her and he does, she will not only continue cheating but she will also resent the man for forgiving her. Strong words from a man wey clearly dey talk from personal experience. Dat post open di flood gate because immediately social media begin connect di dots, pipu begin dey ask who be di singer wey sleep with Frank Edoho wife and di name wey everybody begin dey call na Chike. Social media users and bloggers link singer Chike to di circumstances wey surround Frank Edoho separation from Sandra. Though di claims remain unverified, neither Chike nor Sandra don address di public for di allegations o. But den, something happen wey pour more fuel for di fire, old interview of Chike resurface online. For di interview, Chike talk about how im prefer to date older women over younger ones. Im say older women dey more mature, more understanding and more im type. Now Sandra, Frank Edoho wife, she dey older than the type of women wey Chike dey like to date normally o. So his I love older women interview resurface the same week. People say the timing dey suspicious. Den Frankie Doe drop anoda bomb, im reveal say na im leave di marriage. Im say, I take my suitcase and walked away, nobody divorce me o. Im say di woman almost ruin my career and wen someone for X ask am if im dey single, Frank reply, Yes, I have had my share, never getting committed again. However, di man don close love chapter completely. Internet reaction don pour in evriwia, one pesin write, When she was showing you shege, did you phone a friend, do fifty fifty or ask di audience? Anoda pesin write, You divorce first wife, now second, you neva still wise? But some pipo dey sympathize wit Frank, dem say im na man wey try two times and get burned twice and for man wey dedicate im career dey ask kwesion, di biggest kwesion of his life na di one wey nobody fit ansa, Did Chike really do it? My honest take, Queen BBNaija I salute you with my full chest, you choose bread instead of designers, people say e dey embarrassing but I call you my genius, see she get more attention pass Versace that night o and now Guinness world record dey notice her, she understand marketing better than many MBA graduate.

Which story shock you more, Queen break Guinness world record or Frank Edoho Chike drama? Drop your comment, I dey wait. If dis gist make more sense for you, abeg like di video, share am and subscribe to Naija Gist Central for fresh Naija gist for pidgin every week. Na me be Clara, God bless una and see una for my next video. Eunice sign out.